Ni wedi mwynhau. Yn enwedig heddi, yn y siow, oedd e'n brofiad real neis. Beth hollol, hollol newydd i ni, i fi'n bersonol, dim byd. Dwi'n mynd i dangos buwch eriod, buwch e odro de. Oedd e'n real bleserus beth i'n neud. Y job i'n gweitha yw bob tro ni'n hala'r amser yma gyda'n gilydd, ni'n dod mwy agos. A Mae obviously yn gweithygu bob tro mae'r diarddel yma. Mae ffrind yn mynd yn dywe, a ni gyd yn tymlo fe. Ni gyd yn tymlo fe, mae pawb yn agos i dagre, mae'n beth twp i weid yn fe, ond mae pawb yn agos i dagre, ni'n tymlo di colli ffrind do. A gweithygu neis lys mae'n siŵr.
Na, dwi wedi cael wsos da, wsos yma chwarae teg, ond ni mewn, tywod, o'n i mewn par eitha da fi ac Ethel Lloyd efo'n gilydd, so, um, a di cael challenge sydd sort of at yn pryd ni wsos yma hefyd, so. A ffodus, oedd wrth dda. A tra yn ystod gyfôr, wedyn, joio hwnnw.
Ydych chi'n gweithio fel tîm, a hefyd ydych chi'n rhoi gweithio fel unigolion pan mae'n eich dwyso fuwch eich hunain yn y ring. A, a hefyd, o hynny yn gyhoeddus o flaen y sioe gyfa. Wel profiad ti'n mynd i fyn' i'm i'm hawsach 'de? Dwi'm yn meddwl. Ma' rei' i chi un baglu yn 'i rwla. Ond yy mi trion ni'n gora. Wel o'n i itha o'n i itha siŵr bo' fi'n myn' i fod yn iawn. O'n i ga'l m- good task ar y ddou beth so o'n i ddim yn poeni am 'yn hunan yn myn' miwn ond dwyt ti ddim yn siŵr ma ffordd mae'n myn' i fynd fel arall. Task gore 'to fi'n credu. Um, yr i'n gael hwyl arni. Gobeithio allai cadw'r uh, cadw ei fynd. Dwi'n trial tro bob yn sos. Dwi'n bod union beth i'r dasg yn gael yn gochwyn bore di. Rwy'n dasg gofyd i'r neb baratoi at ei gyfer, dwi'n gwybod beth i'n rwy'n. Cystadleuwyr yn y llai mae pawb yn fwy o eisiau'r pick up yn diwedd hefyd wedyn. A'r teitl fwy na hwnnw lle, ond gawn ni weld sut mae'n mynd. Joyous yn neud yn da, yn enwedig a joyous i rwyn 'fyd ond wedi ca'l bach o siom bo' ni 'di dew- bod ni wedi rhoi pwyse rwyn odd e o'n i bach yn rong o'n i ond ma' rhaid t- ma' rhaid tynnu fys mas trysa nawr. Yy unwaith eto. Dim yn deimlad yy rhy neis o gwbwl. Yy mm. O'n i'n amau fyswn i yn gofod camu mlaen tro yma. Uh, o'n i wedi siomi fi'n hun yn y dasg uh, bigo'r ddau oen. So, o'n i'n meddwl ni yn uh, high risk. O'n.
Trenu uh, bod fi mas, ond um, o'n i'n eitha expecto fe yn ffordd. Um, so, os trenu beth i'r buwch na, mynd bach yn wyllt, ond sa'n credu hwnna o'r bai, really. Um, uh, yeah. Fi mas nawr a sai gynta mas ond fi 'di mynd bella gall- gallai t'mod? Fi'n apus so good. Yym ŵyn bach shwd o yn union experience ma' n'w edrych am all rounder at the end of the day. A sai'n all rounder yn defaid a wel ma' peth beef 'da fi ond sai'n sai'n gwbod lot ambytu ŵyn bach i fo' yn onest 'da ti. So yym. Ie hwnna odd y weakness fi fan 'na a ma' n'w 'di dala fi mas fan 'na so treni. Experience at the end of the day fel byddwn i dyfaru otherwise. A yym sa- yy fel fi'n gweud sai gynta mas a 'na gyd o'n i moyn rili. Yym o' ffrindie fi'n gweud bo' fi'n gynta mas a beat them to it fel so iawn. So ie.